Ɛyɛ me see nyɛ yɛ see, me wɔ hɔ, me wɔ hɔ na Keekee ɛka kyerɛɛ Kwadwo sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu no na ɔhu no akyɛ. Social media, yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔnom a ɛnam sɛ hɔ nko ara ne bea a wɔdidi nti, sɛ ne ho kyere no a na ɔde ne ho refɔlefɔle. Mpanimfoɔ sɛ wotan ɔkwadu a na wayi ne mirika. Yɛwɔ nnipa nom bebree wɔ hanom a, anaa menka sɛ sinitwafoɔ nom bi wɔ hɔnom a, wonhu ade papa biara a wɔayɛ aboa wɔn nua bi da. Da biara wɔn deɛ ne sɛ yɛnsusu gya ngu mu, yɛnsusu gya ngu mu, yɛnsɛ wei din, yɛnsɛ wei din. Ɔtan hunu, ɔtan tantan. Mereka deɛ asi so sɛ, ɛyɛ Bigger Quays video a ɔyɛeɛ a ɔde rekasa tia Kwadwo no. Ɛyɛ kɔm na ɛde no, ɛyɛ nsɛnhunu na ɔdiiɛ no. Ɛyɛ nsɛnhunu, wotaa obi na sɛ ɔbɛka ne ho asɛm koraa no a, ka nokorɛ. Nka deɛ wonnim, wontee da. Wɔn na ka kyerɛ wo sɛ Kwadwo baeɛ a ɔmaa ɛɛ keke sika, ɔsanee fam kɔtotoo sika gu amanfoɔ so. Wotee ne he? Wode kyerɛ sɛ adeɛ biara kɔwu a na woama no abɛkra wo. Woyɛ adeɛ bi a wonyɛ adeɛ a ɛde sɛbe asomdwoeɛ bɛba wo ne nnipa ntam. Wei a woyɛ no ɛso mfasoɔ ɛne sɛe? Ɛdeɛ na abɛnya afiri mu? Akwes, ɛdeɛ na abɛnya afiri saa adeɛ wei mu? Sɛ wo ne kwadwo wɔ asɛm a, hunu baabi a ɔsɛ woka wo nsɛm. na yi KK ho nsɛm firi mu. K, wabrɛ paa. Yɛresrɛ mmoa. Woanyi wo ti da. Woamfa w'ani ammɛhwɛ no koraa mpo da. Woansɛnde no one cedi, two cedis da. Enti sɛ wontumi mmia w'ano nyɛ din a, mesrɛ wo, mfa w'animguaseɛ nkekakeka nsɛm bi a wonim. Mfa aniwuo nkeka nsɛm bi a wonim. Aren't you ashamed of yourself? sɛ sinifoɔ binom bɔ wɔn ho mmɔden boa, na wo deɛ deɛ woayɛ sinitwani a wo deɛ deɛ wo se sɛbisɛbi nsɛnhunu nko ara na abɛdie. Busa ho sen sɛ wo enter into movie industry, ade papa bɛn na woayɛ ama obi anaasɛ woayɛ ama movie industry no. Edin papa bɛn, yɛbɔ wo din a, edin papa bɛn na obi bɛtumi adwene afa ho. sɛ bia yɛamoa nyansa ehunu no kwadwo ɔnyɛ mfomsoɔ mede audio a keke ɛyɛɛyɛ ɛkɔda kwadwo ase mede to so ama obiara tie audio no ɛnie montie amanfoɔ montie
kwadwo maadwoɛ Megye di sɛ Nyame adom, wɔn ho yɛ paa. Na saa bere yi nso, wɔakɔ akɔdu fie asomdwoeɛ mu. Mm, sɛdeɛ ayarefoɔ wɔ ha, yɛn nyinaa kasa de fa me so de kyerɛ wo ni. Wɔn nyinaa sɛ adeɛ a wɔayɛ no, ɛyɛ wɔn faa na ɛboro so. Ɛsiane sɛ wɔba bɛto wɔn no, Woannyi wɔn amma. Woama wɔahu sɛ adwuma no a woyɛ no da biara no, wo sɛ fata sɛ wokɔ sorosorosoro na wonya sika no mmɔ wo sɛ sɛ wonya a wobɛyi biara abɛyɛ. Na wɔde nnaase ani kabea de asi me so, na me nso mede me deɛ akyinkyirinkyi ata atoɔ. Na mede ne nyinaa de ma wɔ doma nkoma, na ɛsane de aba abɛwie wo so sɛ Onyankopɔn ɔnhyira wo. Adom Nyame, ɔnyɛ wo kɛse Ɔnyɛ ɔkɛse. Ɔnyɛ ɔkɛse ara kɔsi sɛ ɔbɛyɛ kɛse paa. Yɛda wo ase, wo a wohu mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ, wo a wonni bie esu, wo na woteɛ, na wo nso so na wontumi nnidi nyɛ nyanka ne nwisiaa. Yɛda wo ase. Ɛnnɛ woahyɛ obiara afono mu ma ama obiara ani agye Aberanteɛ baako na sɛ ɔno sɛ yɛyi no na ɔnyaa sika ntuae ɛti na ɔkɔtɔ kalepo ɛgyaɛ deɛ ɔkyekyɛ ma obiara wɔanya bi ɛna ɔbaa ma ha nam sɛ a na wo koraa na watena hɔ akyɛrɛ na watena hɔ ama kɔdwo abɛsene koyɛ a wama yi Na mekyekyee ne werɛ a n'agya. Ná mewɔ two hundred bi hyɛ baage no mu. Meyii na mede maa no sɛ ɔnyɛ nkɔtɔ aduan nni. Wɔn nyinaa, ɔno mpo no a wanya bi no, wabɔ waba so. Obiara bɔ waba so, nɛɛsefoɔ, adɔktafoɔ nketewa, mpanin, wɔn mu a atew nka wɔ dan biara mu biara. Obiara de kɔ Ebinom b'abusuafoɔ baaɛ na wɔkyerɛɛ wɔn sɛ, Sei na asie, wɔde wo naase abrɛ me, na me nso agye. Mentumi ntena so ɔɔ sɛ mede ma wo. Nyame Ɔnhyira wo, Ɔnyɛ wo kɛse, Ɔmma Dandudeɛ fie foɔ nyinaa ahoɔden, nhunumu, mfa nkɔ anim. Hyɛ biribi. Ɛnam kwan a so woba abɛto abusua yi a yegyina adɔeɛ yi so kura mu twitwa mu. Ka menyɛ wo kɛse paa. Yɛda wo ase. Na wɔma wo ntena ase daa daa. Na w'adwuma nkɔ so na fa bi so boa afoforɔ. Yɛda wo ase. Bye bye.
Na bigya kɔ esi deɛ mo obiara nsosɔ no so ɛyɛ kɔm na ɛde no ɛyɛ saa na ɛteɛ ɛkɔm di ne ti ɛna wayɛ so aggressive saa no ɛpɛ obi a ɔwɔ n'anim ɛkyɛn no na ɔde ne ho atwitwi no na kyerɛ sɛ wanya biribi kakra di ɛwɔ social media ɛyɛ kɔm na ɔde yɛ saa ma mo mua no Ɛkɔm na ɛde Bigger Quays ɛna ɔde ne ho twitwi kwadwo because kwadwo wɔ n'anim kyɛn no nti ɔde ne ho kɔtwitwi no a na bɛda social media amanfoɔ bɛhwɛ ama wanya likes and views anya subscribers na watumi anya biribi atɔ biribi adi. Ɛyɛ saa na ɛteɛ, na ɛnyɛ sɛ deɛ ɔka no yɛ nokorɛ. Ɛnte saa da. Enti yɛbɛsrɛ, yɛbɛsrɛ amanfoɔ sɛ moretie nsɛm a montie no yie na mongyaagye no yie. Na kwadwo deɛ, ɛyɛ mmoa na ɔboa ne nua. Na sɛdeɛ mpanimfoɔ ka no, Owuo kuta adeɛ a nkwa ntumi nye. Yɛn nua no wabele yie paa. Madi n'akyi mmerɛ kakra ni, wabele yie. Matena ne ho mmerɛ kakra ni, wabele yie. Ɛna nyame na ɛse ɔno na ɔde maa yɛ, ɔno na ɛgyeɛ. Nti mmerɛ no aso no agye n'adeɛ a, mesrɛ mo a momfa ho soboɔ nkɔbɔ nipa. Nipa nni saa tumi no. Nnipa nni saa tumi no. Enti yɛsrɛ mo, mommeɛma nkansa ɔnya n'asomdue. Na deɛ nnipa bɛyɛ ano ɔno nso ɔyɛɛyɛ no, wɔsan kora kaa sɛ ɔkɔ asan aba, ɔkɔboa ne ho na waba. Ɔwɔ aburokyire nyinaa na ɔboa keke. Ɛna ɔbaeɛ, keke sɛ me nua mepɛ sɛ mehu w'anim. Enti no mfomso a ne sɛe. A big akɔ esi wo wo asɔ camera si wo so keka nsɛnhu no. Wobɛboa one city anaa two cities. Wode w'ani bɛhwɛ obi anaa woka nkuranhyɛ nsɛm bi anaa. Ɔsa firi yɛ so kɔdo hɔ akora meanwene yɛ ho.